Salam mähriban doganlar, giç ýagşy eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar, öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Timuram geldi. Timur hoş geldiň. Salam doganlarym.
Hoş bolduk. Magat Gurban uka birazjyk dynç bereli, seň pikirleriňi eşitdireli halk köpçüligine. Timur serkerde seň pikiriňe görä kim duşman, diktatorlykmy, talybanlarmy ýa şu Türkmenistanyň tebigy baýlyklaryna bir bähbidi bolanlarmy ýa göze görünmeýän duşmanlar barmy? Seň pikiriň şu temada? Biziň
biziň türkmenlimiziň hemmämiziň bir duşmanymyz bar. Olam bolsa haramdag rejim. Şu gün öz watandaşlarymyz hemmesi birik birine badak atman birleşip Şol režim garşysyna göreşsek, hemmämizem niýetimiz şol. Şonuň üçin birleşmeli, dogan bolup, hemmämiz birleşip, şo režim garşysyna işlemeli. Harby hünärmen höküminde şu Talybanlaň abandyrýan howpuna nähili baha berýäňiz Türkmenistan üçin? Talybanlar Türkmenistana çozmaz. Ýöne şol uruş gidip duran ýerde Meselä, hökümet tarapdan talybanlara çozşy bolan wagtynda, talybanlar şol manýowr eden wagtynda Türkmenistan taraba geçip, Türkmenistan tarapdanam oňa ýaş oglan öz pograniçni serhetçilerimiz öňünden çykan wagtlary olary atyp gidip, ýene şo ýerden manýowr öz tarapyna geçip gidýärler oba. Ol ýagdaý bolup durýar. Şunanak bu talibanlar tarapdan şeýle uruş bolup duran ýerde problema şonda nämede bolsa problema bolup durýar. Ot atýan atýan toplaryndan atýan minomýotlaryndan zatlardan olardanam nädogry rasşot edip aýdyp şo biz taraba atyp durlar häzirem. Şol ýakyndaky obalar obalar şol minomýotda Muňem ýokdur baryp ýarylypdyr howa ölen adamlaram bar. O zatlar barada biziň telewideniýemizde gynansakda habar beren ýok adamlar ýogalyp dur şoň ýaly. Indi talybanlar Türkmenistana çozmaz belki ýöne Täjigistana şolar ýalyky howp abandyryp dur. Hytaýdaky uýgurlaň arasyna eýýäm olar aralaşypdyr. Bu sebitde bir uruş tutaşjak bolýar. Eger goňşy ýurtlarda, goňşy döwletlerde uruş tursa, çaknyşyklar başlasa, şuň Türkmenistana bir täsiri bolarmy?
Türkmenistana hawa, elbetde täsiri bolar. Täjinde şol Täjigistan, Täjigistan bir müňlerçe kilometr näme serhet bar, näme o tarapdan hawa, soň Näme, biziň bilen ýedi ýüz kyrk dört kilometr serhedimiz bar Owganystan bilen. Özbegistanyň ýüz kyrk dört kilometr serhedi bar hawa. Türkmenistan häzirem şol talyplar bilen gepleşip dur Türkmenistan şol näme režim gepleşip dur Türkmenistan şol näme talyplaryň komandanlary bilen hawa şol näme bozmazlyk barada. Ine bir harby hünärmen höküminde meselem diýseler Hawa. Syýasy işlerde, ynha, Myrat Gurbanowyň aýdyşy ýaly, biz öz gollawymyzy, kömegimizi hödürledik, geleli Türkmenistanda gepleşikleri geçireli, şu howpuň sowulmasy üçin, halkyň beladan beterden goranmagy üçin bizem aktiw rol alaly. Oppozisiýany ýurduň içine alyň diýip aýtdyk diýä. Indi sen bir harby hünärmen höküminde. Diýseler, daşary ýurtda şular ýalyky işläp ýörsüň, daşary ýurt tejribäň bar, daşary ýurtda şular ýalyky bilimem aldyň, döwrebap hemme taktikalary, syýasatlary, harby ösüşleri, zatlary bilýäň. Hawa, sen gel Türkmenistana bize kömek et diýse, bir harby bir geňeşçi, maslahatçy höküminde sen edil şu günki pursatda Türkmenistanda näme ederdiň harby taýdan? Harby taýdan Türkmenistanda şu gün birinjiden-ä şol näme taýýarlyk ederdim, tä şolary şolary oňat öz öz harby tälimlerinden gowy bilmesi üçin şolary Ýekeýjeden awtomat diňe olary öwredip, awtomatçyklary awtomatdan öwrenip, olary şo etjek hereketlerine awtomatizmi diýilýär zat, awtomatizmi. Şolary hemme taraplaýyn şol harby hünärine öwredip, mehanik wodiçilere öwredip, hem topçulary, awiasiýa, hawa, pehota, hemmesini okuw geçip, sapak geçip, hawa, şolary birinjiden şolara taýýarlardym. Hawa soň ikinjiden bolsa şol näme şu ýakyndaky oglumyz bar Poltawka bar ýolöten şol Tahtabazar biziň şu Ýymgyryk Owganystana ýakyn obalardaky şol mobilizasiýa kyrk ýaşa deňeç adamlaryň baryna mobilizasiýa edip şolaryň baryna ýaragdan söweş hünärini öwredip olaram goşardym hawa. Şeýdip, bilelikde öz halkymyz bilen şol territoriýany, şol biziň ýedi ýüz kyrk dört kilometr serhetimizi nitelik gorardyk-da, hawa. Goramaly ýagdaýam bar. Ýöne gynansak-da, bu gün biziň soldatlarymyz köpüsi harby tarapdan köp taýýarlanan däl. Türgenleşik geçmän, Oňa derek şol näme, ol-da ýol süpürip, hawa, başga işler bilen meşgul bolýa-da, atmak ýa umuman öwrenmek zatlary bilen meşgul edýänok-da, şol, hawa, şol elindäki awtomatlary görüpdirler, ýakyndakylar şol, olaram diýýär, zeňňän awtomat. Hawa, näme diýilýär şu zeňňän awtomat bolan wagtynda, orsýetiň içinde şol çatyň hemmesini näme edýär-de, şol ýok edýär-de, şol çatyň, hawa, şol çat bolmaýar. komandirlerini aýryp taý edip, hawa. Şoň üçin, bilmedim, şo Haram dag özünden gorkup, şu harbylar güýçli bolsa, a, meni şol näme ederler diýip, hawa, a, şu öz gorkunjyna Şoň üçin diýip pikir etýändir şol nämeler köp ylym ylym bilim berilenok şo biziň esgerlerimize. Häzirem şol haramdag Şeýtan Gulyýew şo öz näme etmese şo kömek şol talyplara bilen gepleşmän şolar talyplara pul tarapdan azyk tarapdan hemme taraplaýyn şolara biziň Habarymyz bar hawa geçirip dur hawa şol diňe şolar şoň üçin näme türkmenistana jozuşy ýok türkmenistanyň içinde oň ýalak bir söweş gidenok türkmenistanyň içinde täjinde özüň özüňiz bilşiňiz ýalak pul bar ýerde söweş bar hawa olaram üçünji döwletden pul alyp durlar hawa türkmenistanyň pul alyp durlar. Hawa. Pul bolmasa, onda bir özlerçe bir näme etýärler, ýörite biziň habarymyz bar, aňry tarapdan hem habarymyz bar. Şol iki grupba gije atyşypda. Hawa. Şu biz soň aňry tarap bä Türkmenistandan habar sorag gelen wagtynda näme boldy diýen wagtynda, a bärde Türkmenistanyň reýsini geçjek boldular, biz talyplar ine şolary geçirmedik, şolara şolar gije bilen söýüşdik, zaýa etdik, hawa. Ondan soň biziňki biz tarap Türkmenistan tarap şulary barlaman we görmän hawa anyklaman hawa olara ýarag berip pul berip azyk berip şeýdip şol Türkmenistanyň biziň režim üstünden talyplaram gülüp ýör şoň üstünden beýlekilerem gülüp ýör üstünden hawa hemmesi şolaryň hemmesem şoýdip öwrenişen şolar hawa. Awanlar. Gaty ummasyz, gaty ummasyz näme Türkmenistan tarapdan ýarag oba näme beýleki benzin we solýarka zat geçip dur aňa tarap. Hemme taraplaýyn talyplar häzir Türkmenistan tarapdan üpjün edilip dur howa. Şoň üçin meň diýiş meň pikirim şol diňe öz oglanlarymyzy Problema däl şol öz sylatlymyzy taýýarlamak. Problema absolýutno ýok. Ýöne şol häzir bize daşardaky ýaşap ýören kadrowy ofiserlere geliň, hawa, geliň şo bizi Türkmenistana, biziň serhedimizde problema bar, hawa, hawa, şeýle ýagdaý bolup döräp dur diýip aýdan wagtynda Soňam bolsa bir özi edil demokratik döwlet ýanak bolup biziň aktiwligimizi Türkmenistana goýberse hawa, biziň bilen ylalaşsa hawa, goý Murat Gurbanow girsin, beýlekiler barsyn ýöne şol demokratik boýunça bir gepleşik bir geçirip bir şol bir agyzyldyrylyk etseň, türkmençilik etseň şol biziň öz öz güjümiz bilen hiç kime soraman, hiç kimden kömek alman biziň şol ýedi ýüz kyrk dört kilometr granisamyzy goramana ýagdaýymyz bar. Ýüzde ýüz goraman ýagdaýymyz bar olar. Bir kadr offiser otuz adamy öwredip bilýär hawa. Otuz adam her haýsy on adamy öwredip bilýär hawa. Şeýdip Bir ýigrimi-otuz sanak kadr asyr barsa, şol nämäni, şo biziň öz serhedimizi, ýedi ýüz kyrk dört kilometr serhedimizi awan edilen şolary otrabotka edip, şolary otstrelýować diýip aýdýarlar-da, şol hemme toçkalary näme edip, şu ýerden hiç kim geçmän ýaýytsa bolýar, şu biziň öz awgan grensýamyzdan. Hiç kim sabotaž, sabotažnik bolmaz ýanakka oba. I razwedka. Razwedkanyň iş etse bolýar. Biziň häzir şol Türkmenistan şu arada şu näme ministr po bezopasno aýyrdy. Ol biziň şol biziň hiç daşary häzir biziň işle işlänok. Näme Wneşne razwedka bizde absolýutno işlänok. Hawa. Beliki bizde näme ýok. Hawa bir ukyply we bilimli adam ýok. Hiç işlänok şoň üstüni bolsa şol aldap Türkmenistany o tarap bolup Türkmenistan aldap ellerinden pul alyp durur hawa şeýtdik beýtdik diýip hawa. Şoň üçin hawa şeýdip bir agzybirlik edip bir türkmen jigit bir özi kellesine taýak ýanýan gezmän aýdym aýtman eýdip beýdip atman bir halkyna özi üns bersedi şol biziň öz häzirki prezident kellesine aýlansa aklyna aýlansa Şol problema hiç problema bolmaýar. Ekonomika problema bolmaýar. Bizde güýçli adamlar bar özüňem bilýäň hawa. Indi ýaşlarymyz çykyp başlady köpräk hawa. Olardanam saýlap alsa bolýar adamlary. Ýöne olar şol tohum tije şeýt durka bilmedim men bularmyka bir normalny zat. Ýa bularmyka şol oňatçylyk hawa. Bu gidişine gitse onda Ýa şol haramdag özi gaçyp gitmeli bolar. Ýa-da ýa-da şol öňki sene şol nämäni Türkmenistan Afganystan Pakistan şo gaz gaz nämesini işletse şo gaz bilen Owganystanyň halkyny hawa pul berip dursa şonda bolmagy mümkin bir zatlar da şo nämesini bolmasa Pullam galmady oň häzir şol nämäň Türkmenistan näme prezidentiň şoň üçin näme etjegini bilenok ol. Wot waýen tarapdan nol hawa ekonomik tarapdan nol hawa özem narkoman imine şoň üçin şu günki gepleşigiňiz ýana sagboluň şol Murat Gurbanowy çagyrdyňyz hawa menem menem çagyrdyňyz öz kanalyňyza gaty begendirýä. Hawa, ylalaşdyk. Birleşip barýas ýoşuşdan hawa. Düşünişip barýas. Biziň halkymyzyň aktiwistlerimiziň biziň problemamyz diňe şol näme birek-birege düşünişmezlik, düşünişmezlikde we edepsizlikde we ylymsyz ylymsyzlykda, bilimsizlikde hawa problemamyz bar. Hawa, eger-de Häzir şol hemme aktiwistler bir birleşip dogan ýaly bolup hawa biri birine goldap biri birine eýe çykyp hawa biri birini desseklap hawa nirde bolsa şonda bolsun hawa on adam bolup toplanyşyp ýüz adam bolup toplanyşyp hawa tertip düzgünli aragatnaşyk edip Özleri-de şeýdip gruppalar nämedir döredip, gürleşip başlasa, hemme adam bolmajak zat ýok, hemme zat tapylar, pulam tapylar, kömegem ediler, hemme tarapdan kömek ediler, hawa. Adamlar gatlardan garap durur, analizem edip durlar, onda hiç hili. hiç zat bolmaz. Eger-de şol adylbirlik we tertip-düzgün bolmasa, onda biz bu režimi ýeňip bilmeris. Eger-de adylbirlik, tertip-tertiplik bolsa, edep bolsa, birleşik bolsa, birek-birege sögmän, hemme birek-birini gaty görmän, Hemmämizem adam hemmämizem ýalňyşýas. Medeni görnüşde. Hawa hemme hawa medeni görnüşde biz öz aramyzda bir ine şu gün meni begendirýän zat Murat Gurbanow arassa adam özem trener hawa aýkidist hawa sportsmen aýkidodan hawa meniň özümem instruktor po nämeden armiýeskiý Rukopaşnoý boý we näme bankrotýon. Meň özüm trener hawa. Şoň üçin a Murat Gurbanyň soňky çykyşlary göwnümden turdy. A hawa. Gaty göwnümden turdy. Soň şeýdip meň aklyma geldi. A seň bilen gepleşdirmek hawa şol a gürleşmek barada gürrüň et Şeýdip, sen bilen şu Myrat Gurbanowa şeýdip bu gün men sebäpkär boldum şu gün gepleşigiňize. Gaty saňadan sagja bol, Myrat Gurbanow sag boluň. Öz araňyzda gepleşigiňizde men bolmadym, tehniki sebäpli näme internet bolmansoň. Nesip bolsa ýene gepleşeris hawa ýene şu birleşmeňize gaty meni begendirýär begenýän hawa şeýdip biz özümiz nesip bolsa ýaşlarymyza görelde bolup şu öz hereketlerimiz bilen öz tertip düzgünlerimiz bilen şol ýaşlara ýaşlary ynandyrmaly özemize hawa şu ýol görkezmeli. Şonuň üçin ine biz öz ýaşlarymyň arasynda şeýle gürrüň bolýar käwagtlar. Aý, oňle gepleşme, ol plany-plany diýýär. Aý, oňle hem gepleşme, ol plany-plany, hawa. Ol beýleki, ol beýleki nämeden, hawa. Şeýle zat bolmaly däl öz aramyzda hemmämizem türkmen hemmämiz bir dogan bolup nesip bolsa birleşip şu rejimi ýykmaly o hereket etmeli ylym bilim bilen ýykmaly ýeňmeli türkmenistana barmaly türkmenistany galdyrmak harby tarapdan galdyrmak türkmenistany problema wapşe ýok hiç problema Hiç harby tarapdan hiç hili problemi ýok galdyrmak Türkmenistany. Özäň bolsa kompaktny, konkretny, professionalny hawa armiýa döretse bolýa hawa. Şol hiç kimden kömek alman öz ýurdumyzy özümiz gorap bilmege ýüz pro ýüzde ýüz prosent biziň ýagdaýymyz bar hawa. Ýöne diňe şol bir Şu biziň öz aktiwlerimiz, oppozisionerlerimiz hawa, hemmesi birleşip bir edil bir harbyda bir zat bar, Kim Jong Agon diýip, mesele hemme tehnika, artilleriýa, awiasiýa, pehota, hawa, hemmesi bir mişini urýarlar-da, şonda bösüp gitýär, hawa, şeýdip biziň hemmämiz urjak ýerimiz Biziň hawa biziň problemamyz şol haram dag şeýtan ulyýewiç hawa Berdimuhamedow hawa şoň garşysyna hemmämiz birlikde hereket etmeli birik birigimiziň badak atmaly däl hawa birik birigimize göriplik etmeli däl ýa hawa şoň üçin diňe bize saklaýan zat şol biz birik biri düşünişmezlikde hawa bir adamy Bilip bilmän, ol-a agent eken, hawa. Ýa biri özünden ökderäk bolsa, aý, olam agent eken, hawa. Ýa-da biri bir gowrak bir söz nämedir gepläp bilýän bolsa, ýa şoňa göriplik edip, aý, olam agent eken, hawa. Hiç bir şol aýtýan gepleriniň yzynda, dogrymy aýtsam, bu gün durup biljek adam ýok. Biziň duşmanymyz biziň özümiz bolýar. Şu günde, şu wagtda biziň duşmanymyz biziň özümiz, hawa. Režim, režim. Şol iki sany iki aktiwist urşan wagtynda ýa bir oppozisiýany beýleki oppozisiýa urşan wagtynda biziň režim biziň üstümizde gülýär. Hawa, şoň üçin ol häzir Aşgabatda ýüzi golaý adam işläp otyr. Hawa, Arabystanda öwredilen getirilen oglanlar bar. Hawa, Türkiýede öwredilip getirilen oglanlar bar. Hawa, şol Näme informasionnay bezopasnidi zawod habar nämeleri howpsuzlygy diyip bir näme edip şol ýüz adam işläp otyr opozisiýaň etýän hereketini öwrenip analiz edip hawa tüne kimle uçdurmaly hawa Döwlet Baýhan inim senem ýadyňa düşýän bolsa arada owe çykyş etdiň şatlygy özüni gepledip professionalny berekella saňa gaty begendirdik professionalnyý özde gepleşip, özüniň ýalňyşlaryny özüne aýtdyryp, öz etýän işlerini özüne aýtdyryp, şu özüniň biziň halkymyza, ilimize, bütin dünýä şu şoň özüniň kimdigini hiç zat diýmän, ussatlyk bilen arassaja adamlara görkezdiň. Köp-köp sagja bol. Indama soň kimdigini hemme halk bilýär. Hawa, özi narkoman, hawa, režimi işläp oturan özi narkoman, hawa, şu adamyň indi hiç kim oň aýtýan gepine gulak asasanok, hawa, diňe üstünden gülüp durur, hawa. Hawa, şoň üçin şuňarak debatlar hem bolup durmaly, eger-de öz aramyzda, meselem, goý, beýleki näme, beýleki oppozisiýaly bolsun, kim bolsa şo bolsun ýene Problema bar bolsa biri birine badak atman problema bar bolsa şony şeýdip kanalalymyzda ol seň kanalyňda ýa agamyz ol Murat Gurbanow oň kanalynda şol adamlaram alyp öz ýanymyza alyp gepleşip näme problema bolsa şony şol kanalda öz aramyzda goýup gepleşip agyzly ýürek etmeli öz ösüp barýan Akylly, bilimli şol ýaşlarymyza görelde bolup, hereket etmeli diýip pikir etýän özüm. Ol meň pikirim, hawa. Şoň üçin ine bu günem bolsa gowja gürrüň gidip dur, hawa. Ylymly, bilimli gürrüň gidip dur. Murat Kurbanow agamyz bilen seň araňda men köp wagtlap girip bilmedim, hawa. Men indi şol Bizem şol Murat Kurbanow näme diýip o menbe diýdiler zat biz bärde waýenni tarapdan olanlary toplap yzarlap gördük analiz etdik çykyşlaryny gördük Murat Kurbanow arassa adam kim şoňa kim şoňa ýa bir zat diýse aýtsa onda maňadam diýäýsin men şoňa aýdyp düşündirip aýdyp bererin haçanam bolsa şoň üçin öňe gidip duran aktiwle Bizi olary sylamaly, olara Türkmenistanyň gahrymany, edermeni diýip şolara watansöýer edermen diýip olara näme ýüzlenmeli hawa şeýdip olary hemme tarapdan goldamaly finans tarapdanam finans bolsa geljekde oňat bolup birleşik bolsa akylly bilimli ylymly bir birleşik bolan wagtynda Finans tarapdanam öz aramyzda gepleşip, hiç hili ol atyra şu haramdagyň garşysyny urup näme söweşmek üçin ol öz ýaşlarymyzy, öz aktiwlerimizi, öz gruppalarymyzy, meselä, goldamaly, hemme taraplaýyn, finans tarapdan hemme tarapdan goldamaly. Meselä, häzir şol Murat Kurbanow agamyz şol haramdaga sud Gaagski suda beren wagtynda elli müň dollar pul ýetanok şo pulam şol näme edip öz ortamyza goýup ol köp pulam däl ol hawa şo pul diňe şol adwokatlara gitýa hawa ýada sizem ot näme Döwlet inim senem köp zatlar bilýoň köp informasiýa Kellende dur hawa. Biziň köpim biziň biz seň bilen uje da hök öňden bäri gepleşip gelýäs hiç bir on ýyldan bäri gepleşip gelýäs hawa. Birbirini tanýas hawa. Senem şeýdip bir finansowy bank açypda edip bir zat etjek bolan wagtynda şeýdip pul toplap nesip bolsa agzyl ýürüp şol zatlary bir bir iki üç dört diýip şony hemme zatlary tertipleşdirip Şeýdip, bu haram režimiň üstünden geçip gitmeli. Bir on dollardan bir, goý bir ýigrimi dollardan toplandadam bir bir näçe müň adam toplasa, ýüz müň adam toplasa, ummasyz pul bolýar. Şonuň üçin şu biziň şol aktiwlerimizi hemme taraplaýyn goldamaly, aktiw bolmaly. Goý ýüzüni görkezmesin, goý nä ýöne goldap durmaly, internetden hawa, laýklardan hawa, şol nämede odazowy hemme tarapdan goldap durmaly. Elimizden geleni etmeli hawa. Türkmenistanyň içinde inim Türkmenistanyň içinde bolup duran zatlary analiz edip dur. Meňem öz gruppam bar. Ol gruppanyň içinde hemmesi kadrowy woýenleriň bary, kadrowy woýenler hawa. Türkmenistandan gaýdan kadr waýenler bar hawa. Köp sirk hawa. Öz bilokan waýenlerim bar hawa waýenni aglar hawa şolar bilen köp zatlary analiz edip durt. Men Owganystan tarapdan Türkmenistanyň içinde gerek wagtynda meň kellämde bir pikir bar şol meň öz niýetim hem şol özüňem bilýäň şu zatlary biz harby adam bolarak şol öz beýleki öz siwil öz Halkymyz birleşipde bir hereket geçse biz harby adam bolarap olaram bizem olara bizem goşulsak howa bileleşip hereket etsek howa men kelemde bir başga bir zat bardy şu harby hereket bardy ýene köp köp meň tanyşlarym senem aýtdyň Murad agadam aýtdy şol seň kelläňdäki zat bolmaýa harby hereket bolmaýa diýip aýtdy bizem şoň üçin ine kanun boýunça herekete geçmeli diýip Şol goşulşyňa men näme etdim men hawa? Oýlanyp gördüm, hawa şol bir wariantda olam diňe kanun boýunça hereket etmeli. Hawa, şonuň üçin nesip bolsa geljekde kanunlarymyzy öwrenip, hawa, hemme adam bir enesiniň içinde öwrenok, şonuň üçin Köp zatly öwrenmeli, gidip barýarkak öwrenip gitmeli, hawa. Kanunam örmeli, öwrenmeli, konstitusiýanam okap öwrenmeli, hawa. Şuň ýaly-ak, hawa. Başga soragyňyz barmy, inim?
Minnetdarlyk bildirýän Temur serkerde. Şu agzybirlik üçin şular ýalak alada edýän Myrat Gurbanow bilen hakykatdanam ýakyndan gowy tanyşdyrdyň. Sag bol, biri-birimizi tanadyk. köp ugurda pikirler, duýgular Murad agaň öz aýdyşy ýalam gabat gelýär. Ugrumyz bir. Häzir bir maksat bar. Halky halas etmeli, halky gollamaly.
Etýän herekedi bar. Muny Murad agaň etýän herekedi bar injigim. Muny Aikido. Men özüm Hawa, men şoň öz çykyşlarymda da aýtdym Myrat aga şol işdina hakykatyn tarapynda bolansoň tebigat bilen utgaşyklygyň garmoniýaň tarapynda bolansoň Myrat aga bilen düşünişse bolýar, bolar diýip.